Үзебезне шушы фарыз гамәлне үтәү нияте белән җыелдык. Әлхәмдүлилләһ, һәрбер атлаган адымыбыз саен Аллаһ Субхана ва Тааля безгә йөз савапларын язып, һәрбер атлаган адымыбыз саен Аллаһ Субхана ва Тааля безнең гөнаһларыбызны ярлыкаса иде, кылган гамәлләребез кабул булып, шушы мәчеттә утырган һәр мизгелебез Расулебез саллаллаһу алейһи вә сәлләмнең хәдисләренә нигезләнгән хәлдә һәр утырган вакытыбыз намаз хисабыннан саналса иде. Әлхәмдулиллаһ җәмәгать менә безнең динебез шундый күркәм һәм киң. Безнең гыйбадәтләребез күп. Намазыбыз да безнең гыйбадәт фарыз, уразабыз да безнең гыйбадәт фарыз. Шулай ук безнең хаҗыбыз да бар, ул фарыз. Зәкят түләү фарыз. Фарыз гамәлләребез, сөннәт гамәлләребез бик күп. Менә шулар арасында җәмәгать фарыз булган тагын бер гыйбадәт бар, әмма аңа игътибар бик әз. Шөкер итү. Шөкер итү ул фарыз булган гыйбадәт җәмәгать. Әмма күпләребез аны яки нәфил гамәл дип кенә кабул итә, кайберәүләргә ул мубах,

Әгәр дә сез Аллаһка гыйбадәт кылучы адам булсагыз. Ягъни шөкер итү шушы аят нигезендә ул безгә тиешле булды. Шөкер итү Аллаһы Тәгаләгә үзебезнең рәхмәтебезне җиткезү. Әмма җәмәгать бүгенге көндә әгәр дә бүгенге көннең реаль тормышка кайтсак, шөкердән күбрәк зар Зарлану шекердән күп. Кемгә барсаң, берәүнең сәүдәдә кризис ди. Берәүдә гаиләсендә, берәүнең сәламәтлегендә Һәм менә бу өлкәдәге кризис дигән сүзне бигрәк тә күп куллана башладылар. Минем сәүдәдә кризис, минем гаиләдә кризис, бөтен дөньяда кризис, мин кая барыйм? Җәмәгать кризис дигән сүзнең төшенчәсен аңласак, өйрәнсәк, кризис ул борынгы грек сүзе.

Үзгәреш кылу өчен кризис дигән төшенчә бирелә адәм баласының тормышында. Әмма җәмәгать, менә бу кризис турында сөйләшсәк, ник килә икән адәм баласына кризис дип сораган вакытта, кризисның килүенең сәбәбе икәү. Ике сәбәп белән әдәм баласына килә кризис. Алар төрле-төрле. Бар финансовый кризис, бар экономист кризис, бар социальный, бар подростковый, бар семейный. Күп алар. Бар кризис здоровья, психический бар, хәтта бар рухи кризис та бар. Намаз укый идем, намаз укый алмыйм. Менә Коръән укып бардым, ике ай инде кулга Коръән тота алмыйм. Тәхәҗҗүд намазы укыган идем, хәзер тәхәҗҗүд намазы укый алмыйм. Мәчеткә йөри идем, хәзер мәчеткә дә бара алмыйм. Кризис мин рухи кризис. Андыйлар да бик күп безнең мөселман дөньясында. Гаиләдә бер-беребезне аңламыйбыз. Менә матур яшәдек 5 ел. Менә хәзер кризис. Әлләшеп йөрибез, талашып йөрибез, судлашып йөрибез. Менә матур гына бара иде сәүдә, бизнес. Менә кризис килеп чыкты. Каян чыгасың бу? Чем причина? Менә галимнәр, караганнар, җәмәгать тикшереп, причин кешенең тормышындагы чыккан кризисның ике генә сәбәбе бар. Беренчесе неблагодарность за то, что было. Аллаһка шин шөкер итмәгәнсең. Шөкерем булмаган. Булганда да зарлангансың. Әз булган, канәгать булынмаган. Баш эчендә шөкер ителмәгән. Моны әйтә галимнәр җәмәгать. Һәм икенчесе, икенче сәбәп. Чтобы тебя бераз генә развивать. Син инде монда хәзер мүкләнә башлагансың. Болай дальше булмый. Синең хәлеңне үзгәртергә кирәк. Китерәм җәмәгать икесенә дә мисал. Беренчесен карагыз. Бала, кечкенә бала дөньяга килә. Кечкенә бала дөньяга килгәч нәрсә эшли? Җылый. Ник җылый? Кризис. Ник кризис дип сорасагыз, 5 ай буе ул ананың карнында җан белән тере кеше булып яшәде, Кендеккә генә кереп тора, ди, трубопроводтан. Вентиль дә юк. Шул трубопроводны кистеләр. Нормально гына барадыр ие монда, 5 ел без проблем. А кистеләр. А шуңа җылый. Кризисме кризис. Әмма нишләде? Тиз генә имергә өйрәнде.

Шуннан соң тагын кризис. Моны хәзер күкрәктән аералар. Җылый! Йомшак кына иде, кулда гына тотып, бер нәрсә эшләргә кирәкми иде. Ә хәзер монда моны утыртканнар урындыкка, тоттырганнар кашык, эшләргә кирәк. Әмма җәмәгать өстәлдәге ризык, аның фруктлар, Аның төрле-төрле витаминнары намного лучше, чем материнское молоко. Кемнең кире кайтасы килә только на материнское молоко беребезнең дә кайтасы килми. Шуңа күрә җәмәгать, әлхәмдулилла, менә бу кризис атала кризис развития. Аллаһ Тәгалә бирә сиңа моны искә күтәрер өчен, сине тагын да үстерер өчен. Әмма бар икенче төрле кризис шикерем юк.

Не будете меняться в худшую сторону. Кеше үзгәрде. Кеше бозылды. Акча керде бозылды. Сәламәтлекне бинәсә санамый. Гаиләсе бар иде. Аны санга сукмады. Хатынын шайтанга күрде, ирен хөрмәт итмәде. Менә шуннан соң Аллаһ Субхана ва Тәгалә бу кешедән нигъмәтне ала башлый. Ә нәрсә соң шөкер итү? Менә миңа бирелгән икән нигъмәт. Ничек мин шөкер итәргә тиеш? Җәмәгать шөкер ике төрле. Тел белән һәм гамәл белән. Тел белән шөкер итеп, гамәлең булмаса, бу шөкер шөкер булмый. Ничек? Менә мисал өчен җәмәгать Аллаһ субхана ва тааля безгә күз биргән. Без әйтәбез, әлхәмдулилла, Аллаһ тәгәлә безгә күз биргән дип әйтәбез, шөкер итеп, әмма бу күз белән харамга карыйбыз икән, бу шөкер дигән сүз түгел. Күзеңне саклыйсың икән харамнан, бу шөкер.

һәм гамәл белән дә. Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдис шәрифе бар ул да әйтә, кем азга шөкер итми, күпкә дә шөкер итмәс ди. Кем кешегә шөкер итми, Аллаһка шөкер итмәс диде. Шуңа күрә есть

Әниеңне тыңлау, әниеңә ярдәм итү, әтиеңнең сүзен сүзгә санап, әтиеңә ярдәм итеп, тәрбияләү, менә бу шөкер. Әгәр дә сиңа бер кеше ярдәм итте икән, иң һич югы бу кешегә дога кыл ди Коръән әйтә. Дога кыл бу кешегә. Сиңа ярдәм иткән бит ул. Ә без воспринимаем как должное. Теге бирде, бу бирде. Ни шөкер юк, ни рәхмәт юк, ни дога юк. Кешегә. Ә бигрәк тә җәмәгать бу кешегә мин ничек ярдәм итә алыйм икән дип тә уйламыйлар. Сиңа бит ул нигъмәт кылган. Сиңа бит ярдәм иткән. Сиңа ярдәм кулы сузган. Шуңа күрә шөкер була тел белән дә һәм гамәл белән.

Менә бу аяткә җәмәгать игътибар итегез әле. Беренчедән, кеше уйлый, шөкер итсәң, акчаң арта дип. Юк. Акча гына түгел икән җәмәгать. Шөкер итсәң, бөтен әйбер арта. Менә мисал өчен, җәмәгать, өйдә ир белән хатын арасында бара ызгыш, талаш. Сорап куегыз әле берегездән. Син хатыныңа кайчан әйттең рәхмәт дип? Хатыны иренә соңгы мәртәбә кайчан әйттең ихлас күңелдән рәхмәт дип? Рәхмәт балалар өчен, рәхмәт дин өчен, рәхмәт тәрбияләгәнең өчен, рәхмәт менә минем күлмәкләремне жуганың өчен. Рәхмәт әтисе сиңа шушындый тормыш белән яшәгәнем өчен рәхмәт бармы? Галимнәр әйтәләр, ир белән хатын бер-берсенә рәхмәт әйтсәләр, тормышлары артыр ди, озынайыр ди, бәхетләре артыр Әгәр дә бер мөдир, начальник синең эшеңне күреп әйтсә, менә шушы кеше яхшы эшләде, рәхмәт дип әйтсә, синең тагын да эшләргә теләгең арта. Әгәр дә балага Бер кемне әкрен генә булса да хет мактап куйсаң. Кайвакытта начар укучыны да мактап куярга кирәк. Шәт яхшы укып китер дип. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, бер-береңә шөкер итү, бер-береңә рәхмәт әйтү ул җәмәгать

Иреннән яшәгән вакытта ире аны обеспечивает. Тормышын алып барган вакытта иренә бер дә рәхмәт сүзе әйтми икән ди. Кыямәт көндә Аллаһ бу хатынга карамас та ди. Шуңа күрә җәмәгать бу хатын гына калмый, ир кешегә дә кагыла. Шуңа күрә җәмәгать аятның икенче яртысы нәрсә ди?

Аннан соң кайвакытта искә төшерәбез. Эх, ул вакытларда нинди хәерле нигъмәт булган һәм мин кадерен белмәгән дип. Галимнәр җәмәгать баш миенә куйганнар электродлар, ясаганнар эксперимент. Ничек кешенең организмындагы физиология үзгәрә икән, әгәр дә кеше рәхмәт әйтсә? Менә җәмәгать, шушы организмны тикшергәннәр Америка һәм Кытай университетындагы галимнәр. Кеше шөкер иткән вакытта

И уменьшается гормоны кортозил. Алар күбәйсә, кешедә депрессия арта икән. Шөкер иткән кеше, әгәр дә кеше гел шөкер булып яши икән, рәхмәт әйтә, Аллаһка, күршесенә, хатынына, әтисенә, әнисенә, бу кешедә депрессия әзәя. Тормышка активность һәм теләге арта, Баш ми яхшы эшли. Ул була бик сосредоточенный. Әс ара, депрессия юк. Йокысы әйбәт. Тормыштан тәм таба башлый. Это наука доказала. Тормыштан тәм таба башлый. Шуңа күрә хәтта бүгенге көндә соңгы фән безгә исбатлый, Коръәни Кәримдәге булган аятларның кешелек тормышына гаять зур урын уйнаганын. Шуңа күрә җәмәгать галимнәр шундый фикергә килделәр. Самый лучший лекарство от всех болезней

Саулыгым бар, балаларым бар, кояшны күрәм, һаваны сулыйм, ике би, бавырларым, биерләрем эшли, аягымда йөрим. Шуннан үзгәрә башлый тормышыгыз. Шуннан кеше терелә башлый. Шуңа күрә җәмәгать Коръән нәрсә белән башлана?

Кыямәт көндә сиңа кайтасыбыз бар дип, шөкер белән башлагыз көнегезне ди. Кем башлый көнен шөкер белән, аның көне бәхетле булыр ди. Кем көнен үткәрә шөкерсез, аның көне бәхетсез, гомере газаплы булыр ди. Шуңа күрә җәмәгать мөселман кешесенең тормышы, бәхетле тормышы, дәвамлы тормышы фәкать Шөкер белән генә була. Әмма, җәмәгать, без беләбез, Коръәни Кәримдә Аллаһ Субхана вә Тәгаләнең, әйт, соңгы бер аятне итеп әйтәм, бүгенге вәгазендә, Иннә әрсәлнә галәйһим хасибә. Без беләбез, Лут кавеменә, Содом дигән шәһәргә, Содом дигән шәһәргә Аллаһ Субхана вә Тәгалә таш яудыра. Бүгенге көндә, беләсез, Мертвое море дигән урында ул диңгездән 450 метрга түбәнрәк, самый низкий место на, на планете. Җибраил алейхиссәлам Садом шәһәрен канаты белән күтәреп күккә күтәргән, күктәге фәрештәләр әтәч тавышын ишеткәннәр. Шуннан соң әйләндереп төшергән җиргә җил киреп киткән уйлап 450 метрга.

Бер авырга эләктең икән, иң беренче әлхәмдүлиллә дигез. Шуңа күрә иң хәерле шөкер иткән кеше рәхәткә дә шөкер итә. Һәм авырга да. Авыр вакытта шөкер ничек итәргә дигәндә, әйтә галимнәр, сабыр ит, гөнаһка төшмә һәм динеңне сатма.